En aquesta epòca de granhòtos pas de gus ne menjavo. Mès lo vesí, Mossu Martí, disió qu'ère un plat mas bon que la langosta. Que dens son país, Eró de l'Ariège, pas de Plalenc, Tot le monde se'n regalavo, e cada còp que'n parlavo, te fasio venir l'aigo a la boca. Cal les enfarinar, les salar avèc un pauc de pèbre d'ai e d'òli d'oliva, e quand son quèit, un pauc de cibolèt e de persil. Hum! La carn es fina, gustosa. N'i a que venen espres de Paris solament per manjar de ganhòtas. N'èm parlado talament be que tanpla que nosautres ambe mon cosí no t'afurabo d'anar en cercar. Mès la gran mair volie pas se'n entendre parlar. Cal pas contar que vos prèti la padena per far requèire de granhòtos, ni mèm vos avisèt pas de me'n faire dintrar uno solo dins la cosina. Mossi Martí Trufet lo diu, eh? N'ai ieu una padena, eh? Anètz en cercar de ganhòta e vos las farè créer. Aquò freguèc Vito Plegat, eh? En mièg-ora n'avèm trapat un fum de saquet que n'i avió dos o tres quilòs deu, eh? E ben, didec Mossú Martí, demà martí ba prepararem. Non caldrà començar per les estorbir en les drapant per las patas de darrèr, en li tapant lo cap sus d'una pèira, pèi un còt d'aishador e per le copar en dos gardarem que las caishas. E per pelar aquelas caishas es facil, eh? Cal prendre lo petit det de la granhòta e Tira la pel se su coma se su s'enlebo un pantalon de pijama. La nuèit fasió calor. Totòm dormissiom amb le finèstras debèrte. Al mièg de la nèit, un cri de bèstia, un urlament salvatge Revelhèt la mitat del vilatge. Ò! Ò! E qu'es aquò? E que i a? Ò Martí! Que passa? Reponhó pas lo Martí. Cridhó solament, Petabarnha! Petabarnha! E cridava sa fene com un escanado. Madamo Martí se fa assassinar, diat quauqun. Hou! D'o joven dabarèron en corrant a l'ostal del Martin, e dintrèron, e aquelo madame Martin ero en nuisèt de pies sus una cadièra en cridant coma si le diable l'espepissabo, e de granhòtos pertot, pela cosina, pela cambra, lo lo saquet s'era debèrt e las bèstias saltambon pertot, tanpènt sus le lèit, eh!

Los joves les ajudèron a atrapar los ganhòtos. N'i aviá de pertot, dejós del bufet, dejós del lèit, dins l'evièr, dins la nicha del ca, pertot i aviá un trauc. I foguèron per dos jorns dapèi, mès dapèi lo que me diguèt un, èra pas tant per trapar de ganhòtos que per agachar la madama Martí en nuisèt a me mundecoletat vertiginós. E encara èm pas tot trapat, eh? Un mes après, n'i avió dins lo tiroir encòi era dera tablo de nèit. Cossí es possible, aquò? Heh! Tout le monde en un rigolet tota la setmana. Mè la fotra prenguèt lo martí, qu'emponhèt lo saquet de granhòt e le fotèt dins lo rec. E coma aquò, ei pas jamai gostat de quèisher de granhòt! Peh! En fin, un jorn en tastà, eh? Al restaurant, de granhòtos de Iugoslavi, de Iugoslavion. Boh! Tres queishos dins una assieta. Pff! Boh! Pense que lo Mossi Martin los avió un pauc passejar, eh? Aquò balhó pas un civet de lèvre. Eo, dins aquel temps, pas de gust sabió lo qu'èra la biodiversitat. Dins lo règne de la Fargo, i avió de ganhòt o de perdut. Me fa pietat de pensar que arrò te cal cercar cent mèstre per n'a veser solament uno.